F'Misraħ San Ġorġ, quddiem il-Palazz Presidenzjali, hemm mafkar li jfakkar avveniment importanti fl-istorja kostituzzjonali ta' Malta. Dan huwa l-mafkar magħruf bħala tas-Sette Ġunjo, is-Seba' ta' Ġunju tal-1919. L-iskultur kien Anton Agius, l-iskultur Rabti li rabat ismu sew ma' numru ta' monumenti li jfakkru ġrajjiet reċenti fil-ħajja politika ta' Malta. Il-mafkar qiegħed jurina numru ta' rġiel bilwieqfa u bejniethom bandiera Maltija, filwaqt li madwarhom hemm figuri ta' rġiel oħra li jidhru jew feruti inkella diġà mejta. L-espressjonijiet tal-uċuħ ta' dawn il-figuri turi d-dieqa u d-drama tal-istess avvenimenti li seħħew kważi mitt sena ilu. L-avvenimenti li seħħew fis-seba' ta' Ġunju ta' dik is-sena kienu ilhom jinħmew sew. Il-Gvern Kolonjali Ingliż kien jew jagħti kostituzzjoni bi ftit poteri jew inkella kien joħodha lura. Is-sitwazzjoni kienet ilha tinġema'. U s-sena 1919 kellha tkun dik meta faqqgħet ir-rabja. It-tmiem tal-Ewwel Gwerra Dinjija ma ġabx dak it-tibdil li ħafna Maltin kienu qed jistennew. Lanqas ma kien hemm tibdil rigward nuqqas ta' xogħol u l-għoli tal-ħajja dejjem baqa' jogħla. L-awtoritajiet Maltin ħasbu wkoll biex jipprotestaw huma wkoll ħalli jaraw kif se jġibu aktar libertà politika għall-Maltin stess. Diversi Maltin prominenti bdew jiltaqgħu mill-bidu tas-sena ħalli jiddiskutu kif kienu sejrin jippreżentaw petizzjoni lill-Gvern Ingliż biex jisma' u jilqa' t-talbiet tagħhom. Kull meta kien ikun hemm laqgħa ta' dawn fil-Belt Valletta, dejjem kien ikun hemm xi grupp ieħor ta' nies illi kienu juru l-approvazzjoni tagħhom għal dak li kien qed iseħħ. Kien is-Sibt 7 ta' Ġunju 1919, meta waqt laqgħa oħra tal-politiċi kienu daħlu l-Belt Valletta eluf ta' ħaddiema. Dawn riedu li l-ħwienet jagħlqu ħalli juru l-approvazzjoni mal-politiċi Maltin għal dak li kienu qed jaħdmu għal kulħadd. Iżda kien hemm ħwienet li ma għalqux u minħabba f'hekk malajr inqala' l-inkwiet. Kull fejn raw il-bandiera Ingliża tperper attakkaw il-bini. Kien hemm ħwienet, inkella uffiċini pubbliċi. Fuq il-bini tal-Bibljoteka kien hemm il-bandiera Ingliża li ġiet imneħħija. Sadanittant il-Pulizija ndunat li ma setgħetx tlaħħaq mas-sitwazzjoni u l-Gvernatur ordna biex joħorġu s-suldati tal-Armata Ingliża. Jista' jkun li minħabba f'hekk il-folla aktar irvellat. U kien hawn li seħħew l-imwiet ta' erba' Maltin. Dawn kienu Manwel Attard, Ġużè Bajada, Lorenzo Dyer, u Carmelo Abela. Kien hemm tnejn oħra li mietu bil-ġrieħi li ġarrbu xi jiem wara. Numru ta' Maltin oħra sfaw feruti filwaqt li oħrajn spiċċaw arrestati. Kif bdew iseħħu dawn l-inċidenti sfaw mgħarrfa il-politiċi Maltin li kienu qed jiltaqgħu. Kif iddaħħal l-ewwel ferut ħdejhom, il-laqgħa ġiet aġġornata. Is-sitwazzjoni kienet ħarbet minn taħt idejn kulħadd. Fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll li jidher li dawn l-inċidenti għaġġlu l-proċess biex Malta tingħata kostituzzjoni differenti, dik tas-self-government. Ftit ta' żmien wara twaqqaf mafkar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata li jfakkar lil dawn il-vittmi. Iżda fis-sena 1986 inkixef dan il-mafkar li tpoġġa f'post aktar prominenti biex ikunu mfakkra il-vittmi u dak il-jum li huwa marbut ħafna mal-istorja politika moderna ta' Malta.